Ar paotrig chomet dezhañ. An aotrou hag an itron Dursley a oe o chom en niverenn Poir, Private Drive, alors vezennet e Lavarotte, wenn tud ordinal pell kil-ha-droad, trugarekaat. Biken n'o pije soñjet Deuet anezho lakaat biz pe dor e-barzh kevrin petra iskis ebet. Rak amzer de Gaulle n'o devoa ket gant seurt dioteshañ. An aotrou Dursley, oe rener ur gompagnunezh anvet Greniz, a genneveze graet tous les reziaoù. Ur perpig-koldenn bras oe anezhoñ. Gouzoug ebet, deomp koulz e lavarout, evitañ da gaout melloù morenaoù. Evit an itron Dursley e oa mistr ha meleganez ur gouzoug he devoa. Hag iner oa keit ha dav, ha dre-se oa talvoudus dezhi peogwir e tremene hir amzer o tirouzougañ da sellout dreist gerzhier al liorzh-zorn, da spiañ ouzh an amezeien. Ur mabig o devoa an aotrou hag an itron Dursley. Dudley oa bet anvet. Ha d'o meno ne oa paotr ebet da dezhañ e neblec'h. An aotrou hag an itron Dursley o devoa kement tra a c'hallent da oantaleta hogen ur sekred o devoa e wez ha ne veze ket brasoc'h a-un dezhañ eget pa soñjed e c'hallje unan bennak diskouarhañ anezhañ kavout a rae dezho ne c'halljent ket padout ma teuje den pe zen da glevout anv eus ar boderezh An Itron Bauderse oa war d'an Itron Dursley, met ne oant ket en em gavet an eil gant eben abaoe meur a vlevien. An Itron Dursley, embannet n'he devoa war ebet rak he oar, ha pried he merc'h, ur loen didalvez anezhañ. A oe ken pell diouzh bed an Dursley, ar marc'hale bezañ den àr an douar. Skrijal a rae an aotrou gant un tamm deurslej o soñjal petra lavarje an amezeien ma tegouezhje ur bodered don un deiz-ebar er straed. An deurslejad ouie e oa ur mabig e ti ar bodered e oe. Biskoazh avat n'en devoa dwelet ar liv anezhañ zoken. Hag ar mabig-se oa un abeg mat all da zerc'hel ar botered pell diouto. Ne felle ket dezho dwelout Dudley o kaout afer gant ur beugel evel hennezh. Pa zilunaz an aotrou hag an itron Dursled ar meur-se an deiz ma krogomp istor, ne oa netra er-maez a-raok oa Koulolek da reiñ da grediñ e oa traoù iskis a-gevrinus o vont da c'hoarvezout emberr e pevar c'horn ar vro. an aotrou dursley o oa o vouskanañ en ur zibab e gravatenn seul dreistoc'h liv anezhi seul welloc'h dezho da vont da labourat hag an itron dursley ne sere genoù ebet en ur stourm ouzh he deullev vihan dilakaet en he gador vugel hini anezho Ne daolas evezh ouzh ur mell kaouenn gell-alaouret o tremen dirak ar prenestr en ur servij. Da ezañ hanter e kemeras an aotrou Dursley evel a delaou e reas ar pok d'an itron Dursley rijod hag e klaskas ober anv kimiadi di vabig Dursley Merc'huded e voe daol gantañ, rak ar mabig Dursley e oa krog da fuloriñ ha da skeiñ he yod gant ur mogeriaou. Kañfard bihan a skolas an aotrou Dursley p'edo o vont er miz an ti. Hag Ion da sevel en e garr ha da souzañ en alez an niverenn poar. N'eo nemet pa erruas e korn ur straed eta o lazh-pled e oa un dra bennak divoas o c'hoarvezout. Ur ra a oa o lenn ur gartenn. Ur par-berr ne komprenas ket amañ tro Dursley petra en devoa gwelet. Neuze e troas e benn da sellout adarre. Ur ra, hodennet e vlevenn. e oa en sav war e bavioù a-dreñv e korn Privet Drive met dinec'h ne oa gartenn ebet gantañ. Petra eta oa tremenet dre e soñj trellet oa bet kont ar gouloù moarvat. Ar vignadenn a reas un aotrou Dursley ha sellout adarre ouzh ar c'harr. hag ar c'harr sellas outo. Treiñ 'reas a ra e korn ur straed, ha pa oa o sevel ur c'hav e sellas an aotrou Dursley adarre ouzh ur c'harr en ivez d'e zour. Ne oa ket o lenn un anv privet-drae war ur banne ? Non, moarvat. O sellout ouzh ar banell an hini e oa. Nitrakinn. Ar c'hizhier n'ouzon ket lenn. Na war gartennav, na war bannellav. Dont ennañ e-unan e reas an aotrou Dursray en-dro ha kas ar c'harr diwar isperket. an nigar p'edo àr an hent àr du kêr ne soñje nemet en ur pikol urzhiad toull-erreziav hag e oa gortozet en deiz-se met pa erruas an ardremez kêr e teuas an dra bennak all da dennañ un toull-erreziav diwar e soñj ha ni goazez e oa un nigar e-kreiz ur stankadeg kirri Evel bep beure, ar red dezhañ teurel evezh ouzh un taolad tud tro-war-dro hag ar re-se oa o gwiskat gant dilhad iskis kapou en-dro dezho. An aotrou Dursley avat ne oa ket evit gouzañv an tud gwisket en dilhad fentus. Ar yaouank a vez dilhad troc'h ganto ar c'hiz nevez troc'h all mitrakin gavedoù. O taboulinañ e oa e vizied àr ur rod-stur pa baras e zaoulagad àr ur bagadig oristaled hag a oa o trelatiñ hag o komz anezhi ne pleg skouarn egile. an aotrou dursley savas droug ennañ o welout e oa daou eus ar re-se ha ne oant ket gwall yaouankin sellit iner hag a ranke bezañ koshoc'h egetoñ hag ur c'hap glas wer emrodez en-dro dezhañ ma ne oa ket ur vezh Neuze e soñjas an aotrou Dursley e oa, moarvat, un abadenn droc'herezh er straed. Anat dezhañ e oa an tud-se o tastum gwenneien evit rummad ober bennak. Netra nemet senaleg bezañ. Mont a-raok a reas steudañ ar c'hirri adarre, hag un toullad munutennoù Goude e tegouezhas an aotrou Dursley e parkirri ar gompagnunezh Gremlins hag un toull-erreziañ en he spered en-dro. Pa veuze an aotrou Dursley en he goazez en Iverav, ar marvet estaj, e veze troet e gein bepred ouzh ur prenestr. Anez da se, moarvat, 'E vije bet un tamm mat diaesoc'h dezhañ lakaat he spered da soñjal e bartoù lereziañ er beure-se. Ne welas ket ur c'haouennad o nijal a denn a-skel àr geiz an deiz. An tud àr ar straed en traoñ avat a ouenne anezho. Chom a raent da sellout outo gant o gelaouiañ digor ha naouar da ziskouez anezho gant o biz-dre ma tremene an hinad-noz an eil war-lerc'h egile dreist o fennad an darn vrasañ eus an dud-se n'o devoa ket gwelet kaouenn ebet en o buhez na da noz zoken an aotrou dursley koulskoude tremenas ur beurevezh ordinal ha digauen. Huchal a reas àr ur pemp den bennak. Ober reas un toullad pellgomzadennoù a-bouez bras ha leuskel un nebeud blejadennoù ouzhpenn. An imorvat oa betek koulz merenn ha neuze e soñjas e oa poent dirourdañ e zivrar. Treuziñ a reas ar straed da vont da brinañ un dra bennak da zebriñ, digant ur baraer en ur stal en tu all. An dremenerien en Orapo oa aet diwar e soñj abaoe ur pennad mat pa welas ur bagadal anezho e-kichen ti ar baraer. Ur sell a-dreuz, daoulaz outo, en ur dremen dirazo. Ne ouie ket ker perak, met diaes veze lakaet gant ur seurt tud. Ur re-se ivez oa o breskenn ha chuchumuchu ganto e-leizh o genaouiaou, nemet boest ebet etre o daouarn da zastum gwennienn. Pa deuas e-maez ur stal gant ur mell kwin paket en ur sac'h e klevas ur geriennaou bennak en o c'haozioù. Ur botered ya 'vat, setu ur perm-eus klevet. Ya, o mab arri a sav krenn e chomas un aotrou d'ur sle. Ur barrad eeun a oa krog ennañ. Sellout a reas ar e-giz ouzh an tud gant o chuchumuchu, evel pa vije bet darev da huchal un dra bennak dezho. Met grik ne lavaras. Treuziñ ar straed 'reas, buan-ha-buan, adsevel d'an daoulamm betek he vurev, gourc'hemenn-krak d'he sekretourez chom hep he zirankañ, tapout krog enni pellgomz ha ne oa ket peurreit niverenn pellgomz ur ger ganto pa dremenas ur soñjal dre e benn adlagaat a reas ur pellgomz àr an daol dirazon ha flourañ e vorav o prederiañ e oa sot oa trelati evel-se Poder ne oa ken amañ ken divouti. Kalz zud anvet Poter, devoa o mab anvet Harry, se oa sur. Ha pa soñje, n'eo ket sur e oa Harry oa an iniz. Gwech ebet zoken d'en devoa gwelet ur bugel. Marteze eo Harvey an hini oa, pe Harold. Ne dalveze ket ur boan reiñ neramant d'an itron Dursley. Pa ne rae nemet pennfolli seul wech ma kleve meneg eus he oar. N'halle ket rebech se dezhi. Ma en dije bet ur oar, evel hounnezh, Koulskoude, Kapou e pep lec'h, un tamm diaesoc'h kavas lakaat he spered da soñjal e bar an toullareziañ an handeroù-se. Ha pa guitas ur savadur da bemp eur e oa ken nec'het atav ma'z eas a-benn e bar an den hag e oa dirak toull an nor. O tigarez e Rosnolas, tra ma oa un tamm den kour o orjela d'ar reoù da gouezhañ. Ar pennadig voe an aotrou Dursley a-raok teurel bled e oa ur c'hap mouk a ri ziskoaz. Ne oa tamm drog ebet eno, diouzh gwelout, goude ma oa bet darbet dezhoñ bezañ taolet an traoñ. Er c'hontrol, ur perc'h-mousc'hoar a ranne he zremm, ha gant ur voer skiltr hag a reas an dremenerien treiñ da sellout outañ, a laoskas. N'eus droug ebet, ma den mat, ha nitra n'hallfe ma lakaat da gounnar e erioù. Sederait rak pidin mezo eit da strakell brulu. Betek mougoulet eveldor iwe a leje bezañ o lidañ un dever-mañ biskoazh keroc'h ha biskoazh brasoc'h eurvat. Hag an hini kour da dabout an aotrou Dursley dre he zar greiz, divriata ha kuit. chom a ray an aotrou d'ur stleh evel ur peul briadet oa bet gant un den dianav dezhañ a-grenn ur mougoul oa bet graet anezhañ ouzhpenn ha se ne ouie ket petra oa daou benned oa neuze e hastas mont en e garr a-yaout er gêr esper en devoa e grog ar faltazi d'ober e reuz en espered. Ur wech cheutañ e oa dezhoñ kaout an esper er seurt-se. Rak gant ar faltazi ne oa ket trot ker. Pa gemeras penn an alez e niverenn Poire Private Drive. Petra a welas da gentañ ha se ne lakaas ket anezhoñ àr an du-mat ma n'eo ket ur c'harr roudennet e vlevenn en devoa spurmantet diouzh ur mintin. Un igoazez oa ar moger e liorzh. Sur oa oa ar memes karr. Anavezout a rae anezhañ diouzh he vlevenn en-dro d'he zaoulagad. Chata! a lavaras an aotrou Dursley, rust. Fifbet ne reas a rac'h. Ur sell garv e daolas outañ, nitrakin. Daoust ha emzalc'h ordinal ur c'harr oa? soñjas an aotrou Dursley. Ne oa ket o vont da zivac'hañ abalamour d'ur c'harr hag eo en ti mennet oa da chom hep ober meneg ebet er gement-se diwreg an intron dursley he devoa tremenet un dever didorr hag ordinal e-pad ma oant kant eur c'hoant he rontas difriet pegement a verc'h he deveze an amezegez gant he merc'h Ha penaos e voa desket da vihan er Gernevez meuche c'hoant. An aotrou Dursley glaske en em zerc'hel evel gustum. Pa voe lakaet Dudley en e wele ez eas e dad d'ar Samouz da welout dibenn abadenn ar c'heleier-noz. Klozomp ur c'heleier gant ur c'heloù-mañ. A bep du, gant un nevezierien, Yvette e klever anv eus kaouenned ar vro hag o deus bet an emzalc'h iskizirioù peurvuiañ e diouzh an noz e vez gwelet ur kaouenned o chaseal ha n'en em ziskouezont ket àr an deiz kantadoù a destoù o deus dwelet an hinad-se o nijal a bep tu abaoe ar sav-heol. Goulennet hon eus digant ar skiantourien ampartañ petra e oa kaoz d'an nevezanti-se en o doareoù da gousket ha n'int ket bet gouest da respont. Ar skrignadenn a reas paotr ur c'heleier. Sed zo, kevrinus, Poent eo bremañ adkavout Jim McGuffin a zo vont da gomz eus an amzer a c'hoar. Kaout daou kaoueded a vo a c'hoar fenoz Jim ? Rantatet, eme paotr an amzer. Kement-se n'ouzon ket. Met ouzhpenn kaouenned zo bet hir-ober o zroioù iskis hiriv. Eus kent Yorkshire ha Dundee ez eus bet tud o pellgomz da gement din. N'eo ket bara daou-glav o deus bet, evel am boa prometet dec'h, met ur gaouad stered lostek. Marteze eo an dud o lidañ nozvezh an tandadav a-raok ur c'houlz. Met gallout a ran lavarout deoc'h e vo glav e-pad an noz. An aotrou Dursley oa difiñv ha nigad ur vreur. Kaouadaoù stered leustek àr ur vro, kañvennet o nijal war-greiz an deiz, tud kevrinus gwisket e kapav e pep lec'h ha chuchumuchu diwar-benn ur botered. An itron Dursley deuas er saloñs o tougen daou tasad te. Un dra bennak 'oa a-dreuz. Ret 'oa lavarout ur ger bennak eus se dezhi. Skarzhañ e roc'hlañchenn a reas. Salta Petunia kalonik. N'ez pije bet keloù eus da c'hoar evit an deizioù? Evel ma oa en gortoz, savas drouk en intron Dursley kenkent. Gwire ra e van atav da vezañ hep war ebet. Meusket emezañ. Krak. Perak 'ta ? Traoù iskis zo bet er skidwell, Rosmolas, an aotrou Dursley. Kaoz hor kaouenned Steredostek hag ur benntud fentus oa e kêr hiriv. Ha goude daolas an intron Dursley. Ranta, Gavdin, marteze e oa o c'hoarilas gant he bandennad, an intron Dursley, ha ivez he banne goustad. etre muzelaoù. An aotrou Dursley ne ouie ket agrediñ a raje kontañ dezhi he devoa klevet distagañ an anv Potter. A-benn ar fin e kavas gwell tevel ar se. Mont a reas àr ur gaoz all. Diseblant e lavaras, O mab, Ne vije ket a-oad gant Dörtle? Me gred, eme an intron Dörtle-krenn. Petra eo e an 'ta? Howard? Harry, un anvil hag ordinal, d'am meno-me. Ya avat, eme an aotrou Dursley, eit bihan e galon en e greiz. A-du emaon ganit. Ger ebet ne lavaras ken un afer, ha mont a rejont d'an naer da gousket. E-keit ma oa an intron Dursley er sal Gibela, e reas didrouz an aotrou Dursley da sellout dre ar prenestr, bara ar levr. Bepred edo, bara a-se, o sellout e drezeg, penn ur straed evel pa vije bet o c'hortoz unan bennak. O c'hoari edo e faltazi un dra bennak da welout gant ar paotred mar bo adra pe dra mar dichañs dezho bezañ liammet ouzh an tud-se ranta graet eo ket e c'hallje gouzout kement-se Mont 'reas an aotrou hag an intron Dursley e bar o gwele. Buan 'vanas an intron gousket, he gwaz avat chome dihun, o ribotat soñjoù en he benn. Ur soñj frealzus a deuas dispered a-raok en em deurel da gousket. petra bennak ma oa en em lakaet ar paotred er gudennoù-se ne oa abeg ebet dezho da dostaat ouzhañ nag ouzh an itron dursley ar paotred-se ouie a-walc'h petra a soñje petunia hag-eñ eus an tud evelto Ne wele ket penaos e c'halljed bezañ bountet o-daou e-bar hini pe hini eus an istirioù iskis-se a c'hoarveze er vro. Barailhat a reas ha treiñ e gein. Nitra ne ralle tiout anezho. Faziet bras oa.